Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kai te tautohe tonu nā kainoho o Te Araroa i tētahi tono e rahi ake ai ina tūranga mahi ki te hapori. I tūtaki atu nā Kaihoe i te au moana i te whakataetae tawhiti rahi. You've you've done the work and and the preparation, being out there is second to nature, you know, you're in your element. Ā, he roopu waiata hou ka rongo ake i te pooro hou o Waiata Anthems i tēnei tau.

Kāre nā māharahara o nā kainoho i te i te Tairāwhiti i te arohia. Koirā te take e whakahārangi nei i a rātou me te pāwai kua whakaritea ki te takutai o Te Araroa. Koia nei i whakaritea tētahi porotu tahi ki tētahi hui whakatau i te marae o Hinerupe i te Rāhoroi kua hori. Ko tā te wēpu o Te Rimu, nā Kaipupuri Whenua, Mā te pāwai hou nei e rahi ake ai nā Tūranga Mahi ki reira, e takahi hoki i nā raru takaonge ki tētahi hapori e 18 mano tāra ia tau te moni hua waiwainga. Engari kai te whakahē rawa nā kainoho me te kī, ka pākinotia e nā taraka rākau me te pāwai tō rātau taiao me te oranga o te hapori.
Mana moana! Whenua rupe! Mana whenua! Koinei te porotēhi tuarua tēnei ki roto o te hapori o Te Araroa. Kua rō nei e tāuteute ana kia rahatikia te whakatū puaha pāti ki konei. Kua tuku ngā reta ki ngā niupepa Ko kōrero i runga i ngā reo irirangi, ā, kua haere ki ngā hui pērā ki ēnei, ngā hui o Te Remu Trust Working Party, nui ngā taima ko kōrero mātou, ko tū ki te whakahē, kāre anō kia whakarongo rātou. No barge in Te Araroa! It's poisonous! Come on! No barge! Hei āki i tō rātou ākiritanga ki te pāwai, ka hua ake i ngā uri o Hinerupe he ohu, Ko Tuatara te ingoa, ko Te Whānga Matua ia, kia manaakitia i tō rātou pātaka kai. I kōrero mai taku irāmutu nō Ngāti Oneone e pā ana ki tō rātou wāpu kei reira, me te kore kite i ngā moemoeā mō ō rātou kāpata kai, kua mate haere ō rātou kāinga mō ngā koura, kua tino Um, disconnect, ne, ngā whānau o reira ki tērā wāhi o rātou ka puta kai. E kore rawa mātou pīrangi ki tērā mō mātou mokopuna kei te haere mai nei. It would force me to go to the seafood truck that comes up once a week and spend money. I just want to maintain that ability for me to provide for my whānau and not just for me, for my children. When they have families, I want them to have that same That same right I guess that that I have had. Mai i te tau 2014 ākina ai te tarahati o te rimu tēnei pūtere, ā, hei tā te heketea o te ohu whakatutuki i te kaupapa, he hanga mahi mā te hapori te ito. Ngā mema i runga i ngā komiti, ā, ko mātou. He aha rā ngā mea tauhou, ā, tērā me ko te haumarutanga mō te iwi whānui. He mea he take tino nui tia. Engari, ka hoki anō ki tētahi o ngā tino take, whiwhi mahi, whawinga mahi, tino take. We feel that there are other ways, more sustainable ways, more environmentally friendly ways to achieve this. At the moment we have a honey factory, a honey processing facility being built, zero opposition, zero protest. Why? Because it follows the tikanga and the kaupapa of the Ahikahia. Is it environmentally friendly? Yeah. It is. Bees. Making honey. Hei tā tēnei ahika o Te Araroa, ka whawhai tonu rātou. Mana whenua, mana moana, mana tangata, mana potiki. Kei a mātou tera. Ko mātou a Tangaroa. Kei te tino mārama mātou ki te oranga o Tangaroa. Ina heipū ka tū te wāpu nei, ka matemate haere, ka tū kino rawa atu ki te moana. Kāre te pirangi ki tera. Ki te whakamanahia te tono, ka tau ki te tauaro o te Kaunihera o Tūranganui ā-Kiwa ki reira whiriwhiri ai anō. Muriwai hei Te Ao Mārama. He aituā, he aituā. Kua hinga te heamana o mua te Poari o Ngāti Wai a Haydn Edmonds whai muri i te māuiui Tangaroa. Nā Haydn tēnei iwi o Te Tai Tokerau i ārahi nā Tauroa. Ā, nāna hoki i āwhina i te whakawhanaketanga mai o nā rawa hao ika, nā take whenua, me te mātauranga. Koia hoki tētahi i kaha tautoko i te whakarauoratanga mai o te reo Māori ki roto i tō rātou rohe. Ka takoto ia ki tana kāinga ki Whangārei, ā, ā tōna wā ka whakahokia atu ia ki tōna urupā ki Punaruku, ki reira tapukitia ai. Ka hoki mai ki ngā take o Te Ao Mārama, me wawe te arotakehanga o ngā āhuatanga kaupare e te tiaki whānau ohotata i Rotorua. Koirā te wero a Rāwiri Waititi ki te Minita Take Whare, ki a Meaden Woods, whai muri i tētahi pūrongo i puta īna tata nei i te reo tātaki, mēnā whakapae kai te hē kē atu te noho āna whānau whakaraeraerā. Ki te whakawhānui ake i āna whakaaro kai te hono mai te mema Pāremata i nāianei, a Rāwiri Waisisi. Kia ora, tēnā koe Rāwiri. Kapi atu.
Nā he aha nā āwangawanga nui kai a koe e e karana nei koe kia wawe te arotake?
Oh, me arotake ka tika. Ka roa mātou e rongo nei i ngā kōrero kua puta i te hunga e noho ki Ngā Mōtēra, ki Whenitana, ki Rotorua rānō, Ā, ka roa tātou e kīa nei te kāwanatanga mō te wā poto noa tēnei, mō te toru tau eka, kāre kite i te otinga o tēnei mahi. Kei te kīa, kei te kite mātou, kei te whakakīngia anō hoki wētahi, ā, kāre kite he, he, he whare kē ake mō te hunga e noho ki roto i ngā whare, ā, me te rīpoata kua puta mai i te Rātapu, ā, ki runga i a Sunday, hika. You know, kei rerekē e hāmenetia ana te iwi, e hāmenetia ana i ngā mea kikino nei, sexual abuse, wērā atu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te Minita ināia tonu nei, me whakarite he inquiry, me whakarite he inquiry kia āta wetewete, kia āta wherawhera, kia āta rangahaua he aha ngā mahi kei te whakahaerengia ki roto i te ngawa mōtēra. Kua noho au ki roto i te mōtēra, you know, emergency mō tērā. Kua rongo atu au i te mamae i ngā auētanga, kua kite au i ngā hāmenetanga, kua kite au i ngā, i ngā kikino. I roto i te kotahi pō, hika, me ōku tamariki, i rongo i ngā, you know, te papakaru wini, te whawhai a wētahi, te inu pia wētahi, me ngā rūma kanukanu nei. Ehara wēnā rūma mō te whānau e noho hei rūma nohonga. Nō reira, āe, me whakamā ia e Inquiry ināi tonu nei. Tika koe, kua roa tēnei āhuatanga o te hunga kāina kore e whakararu ana inā whānau puta noa, kua roa hoki nā kāwanatanga ahakoa Reipa mai, nā Hina rā mai, e e kōrero ana, engari kāre te tino kite inā hua. Nā wai te hē? Nā te kāwanatanga, nana, tari kāwanatanga, nā, nā tāngata e utua rānei kia tiaki aua tāngata?
te katoa. Me kōrero pēnā au. Koe noa hoki te take, me whakahaere tēteha inquiry kia kite tātou i ngā kōhao kei roto i tēnei tūāhuatanga. Ko te mate kē, you know, ko ngā kōrero a Moana Jackson i ngā rā o mua noa atu, he mea, you know, ka roa te Māori e noho kāinga kore nei, nā te, nā te kore whenua, nā te tāhae whenua, wērā tūāhuatanga katoa. Nō reira, me mahi tahi ki te taha o mana whenua. Ko korero mai rātou, kei rerekē wētahi whenua hei whakaara whare. Anō rā, you know, you know, nā state emergencies mō te, mō te huarere, me state emergency nā, you know, te, te, te mahi kāinga kore. Kia, kia aro katoa, ko ngā rawa katoa o te Kāwanatanga ki roto i tēnei tū āhuatanga. E me te mea kē, me whoatu ngā moni ki ngā kaupapa pēnei nō ia Whānau Ora. kia tare rātou te mahi, ngā mahi social, te taha ki te social, te taha ki te hauora, te taha ki te whare. Ko ērā tūāhuatanga katoa kia noho ki roto i te wāhi kotahi. Ko te mate kē, kei, kei, kei tētahi atu uh, pākihi te, te mahi whare, kei tētahi atu ko te hauora, ko tētahi atu ko te toko i te ora. Mm. Me whakatōpungia ki te wāhi kotahi, My whānau ora e whakahaere. Umm. Kua kite hoki mātou nei he kaha nō Te Arawa ki te whakatika i ēnei raru, ā, ki tō rātou tāone engari, nō rātou rānei tēnei raru hei whakatika ake? Kāo.
Engari, kei a rātou te, you know, te mana mō te whakahaere i wēnei tūāhuatanga. Me whakapau ako ngā moni ki a rātou. Mā rātou e whiriwhiri pe pehea rā. And ko tā te Kāwana-tānga, kawe tukuna Ia nā ka tangata kāre inau rā a whakaenga kore mai waho ke ake ki Rotorua, hika mā. Kai te tino raruraru a Te Arawa i tēnei wā, ā, nā tērā atu āhuatanga whakahaere. Nō reira ko tāku, ka noho tahi ki a Mana Whenua me te kōrero atu ki a rātou, he aha, he aha te hūara i kei mua hei painga mā rātou, mā rātou e kōrero. Engari, kua hōhā kē mātou ki ngā whakahaere a te kāwanatanga, nō te mea, kua, me pēreha rā. Kua ngaro tō rātou here ki te, ki te, ki te kōrero ki ngā tāngata kai runga i te whenua ki roto o Aote Arawa, me Te Arawa hoki ki te hunga kāinga kore. You know, kei te noho rātou ki roto i wētahi hōtēra kanukanu, nui te moni, nui te utu, ā, and kāre he, kāre kite i te ara o te ora kei mua i Te Arawa. Rāuri Waititi Kaiārahi, Takirua te Pāti Māori, tēnā koe i wāu nā kōrero.
Kia ora ra. A 150 na kura i te rohe o Te Tai Tokerau kai te whakahou i te titiro ki na take kaewa o te tauira. Hai whakakapi i te wahi ki te tuku tuhina ki na matua mo te kaewatanga o a ratou tamariki, he whakanui ke i na paina o te noho ki te kura te aronga. Na tetahi tauira ano tenei take i whakaarohia ake me tana aki i ona hoa kia haere ki te kura. Ko ētahi ona rerena āki, ko nā rerenga pēnei i, Ka tākaro tahi mātou ko ōku hoa, He pai ki ahau nā akoranga o nā kaiako, He mea whakangahau, whakaako take hou hoki. Arā ētahi kura kai te whakahaere i ētahi kaupapa pēnei i MasterChef me tētahi rārangi kaute taetae ki te kura kia āki ina tamariki te haere ki tō rātou akomanga. He take tēnei e tautokona ai te rōpū tumuaki me te tāhuhu mātauranga, me te aha, kei te taetae atu nā tamariki ki te kura. Tekau tau i muri i tana whakarewanga, ka puta te pukapuka I Need a New Bum ki te reo Māori. He pukapuka rongonui i tuhia e Dawn McMillan o Aotearoa, kua whakawhitia ki nā reo maha nei. A ka puta te tānga pukapuka hou nei i a Oratia Books hei whakanui i te Wiki o te Reo Māori. I whakawhānui ake i nā kōrero kia huri tātou ki tōna kaiwhakamāori ki a Stephanie Fong. Kia ora Stephanie, nā he aha tā ōna kaipānui, tā te hapori, ā, kaiwhakamāori hoki mō te pukapuka nei?
E aua, he pērā rawa te tau hou, ā, kāre anō kia tino rangona ngā kōrero whakahoki, ā, hoi anō rā e kitea ana nā runga noa i ngā pae pāpāho ko te hunga, ā, reo Māori e mōhio nei tāua, ā, te hanga nei e hiamoa ana i tēnei, ā, hei rauemi hou, ā, hei rauemi whakakatakata i ngā tamariki, ā, ka mutu ko āku anō nohinohi, ā, e pērā ana, ka kata pai, i ētahi o ngā kōrero āhua pōrangi nei o roto, me ngā pukapuka anō, ngā piki pea anō e āta whakaahua ana i tērā wairua hiamo, hianga anō hoki. Nāu te pukapuka i whakamāori, heoi ki taku nei mōhio, he pukapuka hoki tēnei i pānui kētia e koutou ko āu tamariki i nā tau?
Āe, kua roa mātou e ngākau nui ana ki ngā pukapuka a Dawn, he mātanga nō te wahine rā ki te whakakata i te tangata. Kaua noa pea i te tamaiti, te tamariki, engari hoki i te hunga pakeke. Me pono ahau, Ko hau tētahi i kata pai i ngā kōrero mō te tou, mō te patero, mō te tē, mō te hētua, ērā mea katoa i a au e tamariki ana, e tupu ana. Nā, e pērā tonu ana i ēnei rā, ko aku nohinohi e whaiwhai ana i taku tauira me taku whakapono, ahakoa pea te pakeke o te tangata ka kata i ngā kōrero i te nanakia o te wahine rā, o Dawn, Ki te tito, ki te tuhi i runga i te wairua rawerawe. Nō reira, Stephanie, he aha te hiranga o te whakamāori i tētahi pukapuka pēnei i tēnei ki ahau, kia hou taku tou?
Ko tētahi mea tino hirahira te ahau i taku tūranga hei māmā whakatupu i te tamaiti reo Māori, ko te whai i tētahi rauemi e whakamāori nei i ngā horopaki heahea, rawerawe, ā, i te ao o ā tātou tamariki. Kua hua nui haere ngā rauemi ōkawa nei, ā, ngā rauemi e kōrero ana mō ngā mahi whakaako, mō ngā mahi tunutunu, mō ngā mahi i te marae, ā, kia ahau e tino hiakai ai te tangata, te tamaiti, ki tōna reo Māori. Me whakapoapoa ki ngā, ki ngā ara e, e rawerawe ai, e, e katakata ai te tangata. Nā reira, koirā pea tētahi o ngā mea nui ki a au. Ko tētahi anō, me rākau kite koe ai ki te pukapuka, me, me ngana au ki te whakaatu atu. Ko tētahi o ngā rerekētanga ki ahau, Ā, taihoa, me kimi tētahi, anei. Tētahi o ngā rerehītanga o tēnei o ngā pukapuka, ehara i te mea kua reo Māori nahenahe, nā, ko te reo Māori e noho matua ana, nē, e kitea ana koe e whakanikonikohia ana ki ngā mahi a Ross. Ko ngā rerenga Pākehā kei raro e nohinohi ana, anō he kupu hauraro. Ā. Nā, ki ahau, āe, ki ahau, umm, He tino rauemi tērā, he nui ngā pukapuka kua whakamāorihia, ātaahua pai ana. Engari ko ētahi o tātou ka mate ki te noho me te papakupu e mārama pai ai ki ngā kupu katoa o roto. Ā, ko tēnei he ngāwari, arā, te reo Pākehā kei raro, ā, he akoranga nui kei roto i tērā, kātahi ka rua, ko te reo Māori kua whakamatuahia. Kua noho mātua tua hei pānuitanga mā tātou. He mea nui tērā kia haere. Mm, mm, tino nui.
Nā reira, he kaupapa whakamāori anō kei te haere?
Ā, engari tonu, ā, koira, koira, koira taku mahi i te nuinga o te wā, he whakamāori, He pukapuka ka puta ai ni i raro i te maru o kotahi rau, ko hau noa iho tetahi o nga kai hapai, ehara i te mea naku a whakamaori, koe ano ra e whakapono ana au ka haere tonu enei mahi aotepo. Mena e tino hiahia ana au kia maori nga mata katoa o te ao o aku tamariki, ā, me whakapau kaha tonu e tērā ai e whakamāorihia ai ērā mata, nā reira, kāre tonu ahakoa pēhea. Ā, mōhio tātou koinei tō kai. Stephanie Fong, kāre e ārikarika nei te mihi. Kia ora rā.
Tēnā rā koe Peata, tēnā tātou katoa.
Kai tua ake tonu, ehara hoki i tētahi kaupapa mō te hunga kōpipiri. Ka huri tātou ki te whakataetae waka ama uaua nei i tawhiti rahi i tū inā rā whakangā. Hoki mai anō. Inā rā whakanā nei, tū ai te whakataetae o Tawhiti Rahi, tētahi o nā rēhi uaua rawa atu i Aotearoa i te ao waka ama me te waka whakareti ki runga moana waewae. Ā, i tae atu te tini inā tōpito o te motu. He wāhi ātaahua hoki a Tawhiti Rahi, engari kai raro i te kārewa o te tai, ko te mutunga tonu mai o te ngau o Tangaroa. Kai a Tūmamao Harawira te roa nā ake.
Ko wai te rorirori? Ka puta i te haumarutanga o te ākau, kia hoi ai ki te kōpū hōpara o Hinemoana. A lot of paddlers paddle inside harbours and they don't realise that outside in the big ocean in the blue water paddling it's a different animal. Ko ētahi he tautōhito ki tēnei whakawhitinga moana, ko ētahi he tauhou. I do it because well it's always a challenge and it's always beautiful. First time I'm a virgin doing the the um Poor Knights Crossing. Ka tīmata te whakataetae nei ki waho atu o Tawhitirahi. Ka tāhoi whakarunga, kātahi ka huri te kei o te waka ki uta, ki te tāone nei o Tutukākā. He whakataetae tēnei i whānau mai i te hirikapō. This race was more of a figment of my imagination and we got a few mates together, we went out to the Four Knights in a big nor'easterly swell and wind and we debated whether it was safe enough to

Mō te taha ki Te Waka ama i pai tuatahi mai ai a Narada Berry ki uta. Ka mutu he tuatahitanga tēnei terenga moana mōna. through the tunnel like I almost missed the turn and then once we got round the boat I just followed the foreman for a while and then just ended up on my own and then I was just like where is everyone?
Tumamao Harawira, Te Ao Marama. He whakaaturanga toi i Te Whanganui-a-Tara e whai nei kia mārama pū ai ōna kaimātakitaki ki te āhua tūturu o ōna atua me te whakapapa i te ao kiriata me te ao pāpāho. Ko Whetū Rangitia te ingoa. He kohinga o nā mahi toi 13 āna kaitaurima iwi taketake nō Aotearoa, Nō Āhia, Kānata, me te Motu-ā-Kiwa, kai te whakaatuhia ki te Whare Taonga o Dowse i Te Awakairangi ki tai. Ko tā te Kaitohu Kaikohi hoki o te Whare Taonga, he whakaaturanga tāmata tēnei nā kōrero kua whakaarumonitia e nā kamupene hanga kiriata e Hollywood. What we often see in media, and I'm I'm a big fan of Marvel and all the all those uh

uh, mana, I guess, that comes with it.
Na koina na kaupapa mo naia nei, a kua ko na tohu huarere. Na i mua i te whakamatua ko Papa's Pack. Tetahi o na pene o te kohina waiata anthems me ta ratou waiata muri whenua.

Tauti mai anō, kia tahuri tātou ki ngā matapae huarere ināianei. Ka ua i te ata moata, engari ka paki haere ki Kātaia, ka mao te ua ki Tāmaki. He hau tonga te kōrero ki Rotorua, engari anō ki Te Tai Rāwhiti, he marangai te matapae. Ka papuhi te hau pī tonga ki te taha uru o te whenua. Heke iho ki te tāone matua, mahea ake te marangai hai te ahiahi, engari He hukarere ki na pae maunga o Remutaka. He rangi pai huarere ki Whakatū, kēkē ao ki Ōtautahi, engari pai te kōrero ki Tāhuna, na ka ua i ētahi wā ki Waihōpai. Na kāti, koina tā te ao mārama i tēnei pō. Tēna toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā atu o ā mātou kōrero.